Thutha wa mũthũngũ gũka thĩinĩ wa bũrũri wa mũgĩkũyũ, mũgĩkũyũ nĩ akoretwo akĩgarũrĩra mĩtugo yake mũno. Ciugo ingĩ ikahũthĩrwo ũrĩa itabatiĩ gũkorwo ikĩhũthĩrwo. Koguo nĩ kũrĩ ciugo ciogomirio. na ikahũthĩrwo ũrĩa itagĩrĩire. Thĩinĩ wa video ĩno nĩ tũkũgeria kũrora ciugo cia ũgomirio na tũgerie gũcirũnga nĩgetha mũmenye ũrĩa ciakoragwo cikiuga. Na kiugo kĩa mbere nĩ mũndũ mũgo, mũndũ mũgo. Mũndũ mũgo nĩ mũndũ wĩna ũhoti kana ũgĩ wa mũciarĩre ũrĩa ũtakoragwo na andũ aingĩ. Ago nĩ a mĩthemba mĩingĩ ta mũndũ mũgo mũturi, mũndũ mũgo mũrathi. Mũndũ-mũgo mũrigitani. Mũndũ-mũgo mũragũri. Mũndũ-mũgo mũciarithia. Na iheo ingĩ nyingĩ ciumanĩte na kũrĩ Ngai. Mũndũ-mũgo ti mũrogi. Kiugo kĩu kĩngĩ nakĩo tũkũrora nĩ mũrogi. Mũrogi nĩ mũndũ o wothe wendagĩra ũngĩ ũru. Hĩndĩ ĩrĩa ũrendera mũndũ ũngĩ ũru, kana ngoro yaku ndĩkoragwo ĩ ngoro theru, ĩkoragwo ĩkĩendera andũ mone maũndũ moru. Mũndũ wa kĩũnũhu nĩ mũndũ mũrogi. Mũndũ wa rũmena nĩ mũndũ mũrogi. Mũndũ wa ũiru nĩ mũndũ mũrogi. Mũcogeri ngũĩ nĩ mũrogi. Mwetheri ũngĩ kĩrĩi o nake nĩ mũrogi. Mũndũ wa kũgeka o nake nĩ mũrogi. Kũgeka nĩ mũndũ ũrĩa waragia maũndũ moru na kanua gake akĩrongoreria maũndũ macio mathũkie mũndũ ũngĩ. Mũhurunji wa mĩciĩ yene onake nĩ mũrogi. Nĩ kũrĩ andũ matendaga kuona mĩciĩ ĩrũgamĩte. Ona mũciĩ wa mũndũ ũngĩ ũrũgamĩte na wĩna gĩkeno. arenda o kũũthũkia. We wĩ mũrogi. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora nĩ ngoma kana ngomi. Ngoma nĩ roho wa mũndũ wakuire na nĩguo na gĩthũngũ wĩtagwo the spirit. Tondũ mũgĩkũyũ etĩkĩtie arĩa akuũ nĩ gũkoma makomete. Mũndũ arĩkia gũkua, ngoma yake kana spirit yake ndĩkuaga. Na irĩ nyingĩ kana nĩ andũ arĩa aingĩ makuĩte, ciĩ nyingĩ ciĩtagwo ngomi, ngomi. Ngoma tiwe caitani. mũthũngũ atanoka, mũgĩkũyũ, mũgĩkũyũ kano etĩkĩtie o Ngai tu, ndetĩkĩtie ũhoro wa caitani. Gĩko kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora nĩ mĩthaiga, mĩthaiga nĩ ndawa iria mũndũ mũrwaru aheagwo athiĩ kwa mũndũ mũgo, mũrigitani, akanyua. na akahona. Ĩrĩ ndawa ya mũthemba ũmwe ĩtagwo mũthaiga. Ndawa nĩ kiugo gĩa gĩthweri, mĩthaiga nĩ gĩkũyũ, na mĩthaiga tiyo ũrogi. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kiugo gĩtagwo kĩũmbani. Kĩũmbani nĩ mũndũ mwendeki. Kũmbana nĩ kũgucĩrĩria. Kũmbana ti kwagana. Mũndũ kĩũmbani ekoraga akĩendwo o ũguo tũhũ na to nginya akorwo e gĩtharia kĩũmbani ti kĩo gĩtharia ngĩciria nĩ tũranyitana andũ nĩ mahũthagĩra kiugo gĩkĩ mũno gĩtagwo kĩũmbani makĩmaanisha kana makĩenda kuuga atĩ mũndũ ũcio mararĩrĩria ũhoro wake nĩ gĩtharia koguo kĩũmbani ti kĩo gĩtharia kĩũmbani nĩ mũndũ ũrendeka. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora nĩ gĩtharia. Gĩtharia, gĩtharia nĩ mũndũ wa gũtharia ihiko kana ndũgũ ciene na njĩra ya gwĩtonyereria harĩ mũthuri kana mũtumia wene. akĩmenyaga nĩ wene. Tharia iteaga mĩciĩ yao igĩthũkia yene. Gĩtharia kĩaga gũkua kĩonaga nganga mbute. Nĩ wega mũno mwĩroreri nĩ twageria gũthathaũra ciugo iria ciogometio. Nĩ wega mũno.